wɔnom ntra se nnosodoso pɛ ne mu mfeefee ne mu nwa awaa ne mu na yɛmpɛ no pomasi berɛ ɛnnɛ yi reckless mismanagement of the economy yɛ soboɔ baako a wɔakyekyere no kufudi abɔ n'apampam bere korɔ no ara mu nso so no ɛkame ayɛ sɛ conflict of interest nso so ɛka ho bie wɔn gu so dosodoso nsɛm no mu no ɛnnɛ da yi nso so badwakuo no tena ase na nsɛm nsɛm nsɛm baako a ɛkɔpie mu no ɛne sɛ ɛnnɛ da yi kanofori ata de ato dwa akyerɛ mu pɛpɛɛpɛ sɛ Akyekyereɛ sɛ nkurɔfoɔ hye ti ntwolom twolom, mantwea mantwea, Nana Yaa BJ nom, Ɔnantefoɔ nom, Kwadwo Nkrumah nom, Bɔsuo Da nom, Ama Gyarko nom ɛna na wɔn ne nam wɔn keka sɛ ae yɛse ayi National Cathedral asɔredan kufuu yantam na wɔn mu sie no ɛyɛ Akufo Addo dea ne bona fide property. ti ne ne dea eh, Nana Akufo-Addo wɔn ɔkyerɛ bɔ kyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ n'adom na wɔbɛyɛ mampani wɔtumi wini aba na ɔbɛyɛ mampani a oh wɔbɛda Onyankopɔn ase papaapa ne sika wei mfa nkɔyɛ ne adeade no ɛkame ayɛ sɛ adeɛ ne dea na ne nana ɛkɛrɛfo reata akyerɛ mu pefee sɛ ɛnyɛ nokorɛ Ɛ, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛ, ɛmmale. Ɛmmale koraa. Obi a ɔkeka saa biara, ɔmmale. Woboa, woboa, boa, boa, boa, boa, boa, ɛnyɛ Akufo Addo dea. Ɛnneɛ se na hwan deɛ na ɔkyɛ sɛ it is for me and you. Ghanafoɔ nyinaa yɛ dea. National Cathedral no, yɛnyɛ no awaa, awaa, awaa. Atuu, wɔse ɛyɛ hundred percent owned by Ghana. Ɛno yɛ business. Kyerɛ sɛ, deɛ ɛwɔ mu ne sɛ Ghanafoɔ nyinaa na National Cathedral no yɛ. yɛn yɛ dea. Enti wɔnom a yɛnam keka saa asɛm no. Yɛn mu antungunsɛm no dɔɔso. Yɛnkɔtie sɛnea Ken Ofori-Atta wɔkyerɛɛ mu. is the grounds of the proponents claiming that there has been unconstitutional withdrawals from the consolidated fund in blatant contravention of Article one hundred and seventy eight

Ewiase Hwerɛmɛ Da a ɛda wɔ ne wura no ampa ni a mote yei ɛfiri Fotosanfoɔ ɔman Ghana mu Kano Ofori-Atta ɛna wakyerɛkyerɛ mu no na ɔwiei no ɔkyerɛ mu sɛ amanfoɔ bi nso resan bɔ ne soboɔ sɛ ae ne titiriw Minority of Parliament wɔn rebɔ ne soboɔ sɛ wɔno Kano Ofori-Atta n'ani nsɔ adeɛ koraa wɔn mu hwehwehwehwehwehwe adan a Ghana sika a ɛno ɛda Contingency Fund Contingency mu no, contingency yɛ Borɔfo, ɛyɛ unforeseen circumstances, sɛ bi a nneɛma bi bɛtumi asie, w'ani nna na adeɛ bi bɛsi w'abrabɔ mu, yɛfrɛ no contingency. Ɛnti onipa bi apɛ sɛ ɔbɔ bra na si wo yie a, ɛyɛ a contingency plan na ɛsɛ ɔyɛ bie. Fa biribi si w'ani so sɛ, ma memfa sika bi nto baabi a, no saa sika no yɛmfa nni waakye, yɛmfa nni gɛli ne beans, ɛneɛ wowu koraa a, saa sika no yɛntɔ ɔkye, na mmom sɛ biribi putupru to wo a, na woakɔyi saa sika no, ɛno na yɛfrɛ no contingency planning. Saa contingency fund sika egu no ɛnyɛ onipa dɔsani biara dea o, ɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa yɛ sika sɛ ɛbɛyɛ a Danko ama biribi to yɛn a yɛkɔyi sika no de abɔ yɛn ho bra. Ɛno ara na ɔkyerɛ mu sɛ minoritifoɔ no abɔ adesoboɔ sɛ wɔn akɔ akɔyi sika firi saa contingency fund no mu ɛna wɔde si National Cathedral no ɔkyɛ sɛ ɛno nso womma le, womma le, moboa me nkɔyi sika biara mfiri contingency fund mu.

to participate in. Enti yɛwɔ Kwakwa Nanso Apammboɔ ɛne yɛwɔ Kwakwa Nanso Ɔyɛ Ntintan. Ɛsoro contingency fund ɛna ɛsoro contingency vault. Sika no wɔkɔ yi nie firi contingency vault mu na ɛmfiri contingency fund. Hey Ghana. Ha ha ɛsere oo. Yɛnkɔ mmarahyɛ badwa fie na me deɛ contingency fund ne contingency vault no koraa keka me ti bom. Havila Kakali, Parliamentary Correspondent, ɔte saa nsɛm mmienu wei nyinaa ase. Havila me mo adwo oo. Ah mpakyɛ me gye wo so. Mmarahyɛbadwam deɛ mo bia mo pɛ brɔfo akɛseɛ ɛna contingency fund ɛna contingency vote wo deɛ wo te aseɛ paa wei da nkyɛn a nsɛm bɛn na ɛnɛ da yi ɛsɛ sieɛ.
Ok nsɛm no menim nea mo adi kan aka dada nti eh, me reporter wɔ ha no mepɛ sɛ mede mo ɛbɛ fam tiawa. I don't call. Eh, okay.
You nti ɛnokorɛ finance minister aba fie a ɛnɛ eh, sɛnea medi kan de to dwa awia mu hɔ nom no wɔyiyi nsɛm no bebree ara no ɛnkyɛ ɛnkyɛ meyɛ sure sɛ ayɛ so a bɛyɛ sɛ one hour deɛ megye di sɛ ɛwɔ sɛ yɛsɔre ɛfiri a ɛnɛ eh, na ɛdi kan no eh, medi kan de to eh, so eh, mede to yɛtiefo anim awia no sɛ nti ɛyɛ eh, ɛyɛ eh, kwadu mmienu bi a wɔn di kan de bɔn deɛ wɔn yi firi mu ɛne kwadu kwadu edi kan ɛne kwadu edi mmienu na mede mu bɛfɛ mu kakra ɛɛ ɛyɛ ɛɛ yɛfɛ no sɛn ɛɛ on the grounds of ɛɛ ɛɛ ground two no the finance minister ɛɛ establish sɛn ti ɛɛ ɛyɛ ɛɛ national cathedral no ɛno so ɛho sɛn bɛn mu. Ɔkaa sɛ, Nti ɛnyɛ adea eh, sika no a eh, wotuaeɛ no, ɛne na na wodi kan kae siaa no. Ɔse nti ɔfa firi contingency eh, funds mu, ɛnyɛ contingency vote. Na contingency vote no sɛ mɛkyekyem kakra, wɔn sɛ consolidated, consolidated fund no ɛyɛ ɔman eh, eh, account baako a ɛyɛ yɛ sika bebree, yɛ revenue bebree naa no yɛ a yɛde kɔgum. Na ansa na wobɛyi sika ɛfiri saa eh, consolidated fund no, mpeɛ pii naa no eh, mmara no kyerɛ sɛ ɔsɛ wodi ba madwis, mahyɛ badwam. na amahyɛkyɛ ɛɛ parliamentarians na yɛ yɛ mmarahyɛ badwamfoɔ no wɔn gye tum ma wɔn ansa wɔatumi akɔ yi ɛnso yɛwɔ loophole bibi kakra amefa sɛ yɛwɔ akwanya kakra bi wɔ hɔ a ɛɛ sɛ nsɛm bi tumi si a ɛno no finance minister ebetumi ɛde ne saa akɔbɔ saa efutufutuo no na na wɔyi saa sika no bi ɛno na yɛfrɛ no ɛɛ contingency fund no ɛɛ wei no ɔbɛka na asɛ anhyɛ da anyɛ ɛɛ ɛɛ minority foɔ na wɔn ɛyɛ ad hoc committee no so bebree because wɔn hwɛ sika dodoɔ na ɔkɔ yiyie na ɔfrɛ no sɛ contingency na yɛ ana emu odu emu odu paa over over one hundred and something million dollars deɛ ɛnyɛ sika ɛnyɛ sika kuma ɔbɛka sɛ nti wei yɛ contingency nti ɛɛ mede me ɛɛ ɔhɔ na medi ɛɛ ɔhɔ na mefa ya mekɔ yi ɛɛ saa sika no ɛna ɛɛ sikwedu baako ɛsan so de bɔɔ finance minister ɛɛ ɛne ɛɛ ɛɛ sɛ. on the charge of um, uh, misreporting to parliament with the finance minister ɛkaasa eh, nti ɛyɛ yɛ kasa nti below the line ni above the line eh, akontabuo bi majority for minority for na yɛ proponent of uh, the uh, vote of censure na ɛkaasa nti ɔba ama sɛ bedwam two thousand and nineteen no ɔdi ɔdi ɔdi nkuto nkotariba. mahyɛ badwam mu hɔ a a ɔwɔ sɛ item bi a ɔwɔ sɛ nti anka ɔyi list no ɔde ɔde ɔde ɔde sie kakra ɛnhyɛ da ɛnni ne nti ama saa total figure na anka ɔwɔ sɛ nti ɛɛ yɛnya no ɛyɛ yɛ debt stock no ɛnhyɛ da ansuo ba ɔkɔ imf no ɔde nkota foforɔ na ɛde kɔɔ na ɔkɔ imf no deɛ ɔde ɔde nkotabuo sɛnea wɔyɛ no ano ɔde kɔɔɛ.

ɛɛ ne didi ne titi a ɔde ɛka no baako sɛ a mɛtumi mepɛ sɛ mede ɛto eh, akyire ne sɛ ɔse nti ɛyɛ ɛɛ ndc aban ɛne minorityfoɔ no ɔmo ka ho bi ɛna ɔman no aba ɛɛ yɛn ho ɛkyeɛ ɛne sɛ nti ɔmo ba parliament last year no ɛyɛ yɛ budget no a ɔmo de baeɛ no e-levy ɛnkanka e-levy nti na Minorityfoɔ twetwee wɔn nan ase ara ma akyire koraa ɛyɛ Minority Leader ɛyɛ Haruna Iddrisu ɛredi bɛto gya sɛ nti ɛnyɛ wɔn mmɔdenbɔ anka sisi ano ɛyɛ Ghana ba ɔntumi nnya ne revenue target no ɛne nyinaa ne sɛ wɔn Minorityfoɔ no wɔn di wɔn nan asi sɛ sɛ E-levy no nya agya wɔn agye ato na ɛna Ken Ofori-Atta sɛ wɔn nyinaa ka ho ɛna ɔman no ɛtete ɛpaasa no ɛmbaako no nso sɛ ɛyɛ time na mahama aban wɔ so no na ɛyɛ yɛka no sɛ ɛyɛ power electricity koraa na mentumi ɛyi tua ɛno nti ɔman no ɛkɔɔ dum so ahohiam bebree a ɛma adwuma bebree ani amanfoɔ hwɛ wɔn adwuma bebree wɔ kuro mu ha na wode tutu wode ɛno no tutu nea aban wei abɛyɛ ɛne sɛ nti kakali na kyɛ sɛ nsɛm no deɛ dodoɔ no a wohu sɛ yɛ koraa nso so no yɛhwɛ bi wɔ tv so paa ama deɛ ɛkɔ soɔ nyina yɛde ani di akyirɛ nti wo deɛ yɛbɛde wase on that note na yɛde wasi na deɛ aka nyinaa no fo ani di akyirɛ wɔn nyampɔn yɛ yi deɛ Deɛ ɛbɛsi biara no because ɛduru baabi a na tension arise kakra na aba fam kakra, yɛn monitor no nti fa adidi akyire na deɛ aka nyinaa no waboaboa ano na wama yɛn nsa asan aka. Anwumerɛ yi yɛbɛda wo ase paa wai. Havila Kekali, wɔyɛ parliamentary correspondent na mmom ɔyɛ adwuma wɔ yɛn sister station, yɛn nyinaa na yɛbutu ha, Class FM. Brɔfo na ɔka nti muhu sɛ twi ne nhyɛ da mflow a momfa nkyɛ no sɛ ba brɔfo paa oh don't try Havila Kekeli na no di sɛm na mo teeɛ no. Yɛato asɛm no so de ama mo. Yɛda so ara gyina mu wɔ Mmarahyɛ Badwa Fie Ad Hoc Committee a saa berɛ deɛ Badwakuo a wɔn na ɛte nsɛm soɔ ɛva ɛba no sɛ neɛ censure motion anaasɛ vote of no confidence a Mmarahyɛbadwafoɔ fepɛ sɛ neɛ wɔn to no ɔtumi pamo Ghana yɛ fotosanfoɔ, wɔpamo no de firi ne diberɛ so na kyɛ sɛ neɛ sɛdeɛ wati atese atete ɔman no apansam no no a wɔn se ɛyɛ, nyɛ saa deɛ neɛ NPP amanyɔkuo no kɔ ɛbɛnam so ama ɛneɛ daakye biara no wɔn nneɛma pa a ɛsɛ sɛ wɔn ɛtumi ɛyɛ ma ɔman no ɔmafoɔ ɛmma wɔn akwanya ɛmma wɔnom ɛnyɛ bio. Na ɛneɛ wɔ nsɛm no mu ɛna Finance Minister Onimuonyamfoɔ Ken Ofori-Atta Yɛn nyinaa nim sɛ saa mmere yi deɛ wɔgyina ko no wɔ nsɛm a mɛdi nkan de ato dwa no ara, na wɔ nsɛm yi ɛneɛ saa mmere yi koraa deɛ kekeli koraa nso atwa mfoni dodoɔ no ara de akyerɛ yɛ a saa berɛ yi deɛ ɛɛ n'ano di sɛm baako a ɛnɛ wɔretoto n'ano anaasɛ wɔ censure motion ho nsɛnsɛm no ara mu no wɔde ato dwa a wɔrekyerɛ sɛ ɛyɛ minority no dɔm kumaa no rebutu mmarahyɛbadwafie no kwaadu baako a wɔn de rebɔ no a Wɔn ɛkyerɛ sɛ ne nyinaa ɛka ho nti na wɔse wɔn mpɛ n'adwuma yɛ bio ahwɛ koraa. Wɔn mpɛ sɛ neɛ wɔbɛkɔ so ara ayɛ fotosanfoɔ anaase ɔsoafoɔ na ɛhwɛ yɛ sika so wɔ ɔman mu ne sɛ wɔse ɛba ne paa sɛ data paa sɛ ɛneɛ yɛmmoa boa ɛyɛ mmu nkontaa ɛɛ sɛ ebia wɔn ɛyɛ sikasɛm aha na ɛgyina anaase ebia yɛfiti afe yi ase kɔ po ne yɛkuta 100 Ghana cedis Yɛde mu twenty cedis yɛ sei, yɛde one cedi yɛ sei, yɛde five Ghana yɛ sei, ɛna ebi a yɛde seven cedis yɛ nso ɛyɛ sei, fourteen Ghana koraa. Yɛde hwɛɛ wɔnom a ɛwɔ senior high school anaasɛ biribi a ɛte saa. Wɔnom se ɔpanin yi, bere bi a ɔbɛba mmarahyɛbadwa fie ne Nkonta su a ɔbu fa wɔn so ani, ei, Kalabule Nkonta pɛɛ no, ɔpanin no, sɛdeɛ wɔpɛ biara, n'ani, wabu Nkuta no, na kyerɛ sɛ waba abɛkeka akyerɛ wɔnom a wɔpɛ sɛ ɔyɛ wɔn korɔkorɔ dɛ dwon, wɔn nnim sɛ kyerɛ sɛ ɔno, Wɔma wɔn ani koraa kyekyɛn no anaasɛ mmarahyɛbadwa fie hɔ no, ebi kɔ hɔ nom nyɛ mfie ɛɛ ketewa nie. Wɔn wɔ hɔ, ebi wɔ hɔ nom mfie bebree nie. Enti saa adanko daadaa adwene nneɛma no deɛ, wɔn obi koraa otumi hu kwan na wabu n'ani agu so. Na ɛnɛ no nyinaa no wɔn retwɛn ne bere a ɛnte sɛɛ ama no aduru. Na ɛno na ɔpanin no reyi saa kwaadu wei ano na ɔyɛ na ɔrekyerɛ sɛ nokorɛ biara nnim, na ɔno deɛ wɔnam he koraa, ɔnam nnwuma bɛn so na mmarahyɛbadwa fie paa, abenfoɔ kuku dan paa egu hɔ nom, Saa mmerɛ kɔ a wohwɛ kyea me hene paa wɔ panin wɔ asom wɔ mmarahyɛ badwa fie mfeɛ bebree nie wɔn kɔ ara kyɛ sɛ wɔgyae kora mpo no kɔ ara kyɛ sɛ ɔmanfoɔ no kɔ ara no wɔn pa no twam so oo wɔ panin saa berɛ bio no ɔse ɛyɛ me deɛ m'ani mmere adeɛ se wɔnom a aka no makɔ bi ɛyɛ mfihyeɛ ɛ aduonu nnan yoo sɛ dɛn adɛn ɛdeɛ nko ara na megyeɛ MP ship no ɛyɛ me dea Ɛyɛ me dea wɔ Kalio hɔnom anaasɛ deɛn? Na ɔse, Daabi, wonkɔ bio. Enti woahwɛ mpaninfoɔ atwotwo wura wei mu nyinaa a ɛwɔ mmarahyɛbadwafie a wɔbɛsi dɛn ɛne wakɔ akɔhye wɔn mo toli hmm wakɔ akɔhye wɔn mo ntorɔ sɛɛ neɛ data a ɛyɛ wrong anaasɛ res eh, misreporting data. Obetumi de akɔ mmarahyɛbadwafie. Wɔpanin no akyerɛ se wɔno ɔwɔ mu die paa nti saa ntansa no a wɔn de bɔ no no wɔse no kura biara nnim no watoa so a wɔrekyerɛ mu sɛ wɔno yɛ ya no ɔhyɛ fitaa ya na nkurɔfoɔ kora yɛ saa ae ɛɛ wahyɛ fitaa nso so ne tiri mu som ne ade wɔse daabi yɛka sɛ ɔwɔ mu die paa obi wɔ mu die sɛ integrity paa yɛkura yɛn integrity mu a Wɔse ɔno adeɛ baako a ɛhia no paa ne ne nkwa nna nyinaa, ne wiase nyinaa wɔkura mu paa yɛ integrity nti sɛ ntorɔ paa anaasɛ akɔhwie paa sɛ wɔkɔ akɔgyina mmarahyɛbadwafie adi bi wɔse wɔnyɛɛ bi da na ɛnyɛ afei nso na wɔbɛyɛ bi. On Tuesday, thirteenth November, twenty twenty two, proponents clarified that their concerns relating to the reporting of fiscal data. In their submission, they alleged that different sets of data were presented to the IMF and the people of Ghana,

Ɛnne a yɛkɔtie yei yɛ anoyie no bi a Onimuonyamfoɔ Ken Ofori-Atta wɔde to dwa wɔ Ad Hoc Committee no anim na ne nyinaa mu na wɔretoa so a wɔyɛ na wɔkyerɛ sɛ mo deɛ mo mo ka asɛm nko ara na mobɛtumi de ntansa abɔ obi ɔho. Wɔn nso abɔ ɛyɛ dɔm kumaa no kwaadu pa ara sɛ wɔn nso sabotage no pa ara. Wɔse wohwɛ a fra sɛɛ koraa ɛberɛ a na ɔne ɔkɔ akɔkenkan wɔn ayi akɔhomɔbɔ sika ho nsɛm koraa wɔ mmarahyɛbadwafie no a ee delay pa ara. Wɔseɛ neɛ wɔn twintwaan nananmu saa wɔbɛkɔ wɔn kɔ biaa kwan na ɛsiei sɛ neɛ wɔpɛni wɔn ma ne nkɔ wɔse wɔn delay saa wɔn ma ɛyɛ wɔn ɛyɛ akɔnhomabɔ sika no sɛ wɔbɛkɔ akɔ keka no wɔmrahyɛ badwa fie no wɔse wɔn ma ne kyɛɛ paa na ne nyinaa na ɛneɛ aman hodoɔ so ɛyɛ a ne yɛkɔ gye sika bosea ne ɛdɛ euro bond no wo nkorɔ ne pɛɛ nyinaa no yɛkɔ gye bie wɔse ɛneɛ wɔn kɔɛ kɔ a na kyɛsɛ wɔn a close market no International ɛyɛ Eurobond market no nyinaa ne Ghana's traditional Eurobond ɛyi no nyinaa issuance no nyinaa wɔ so wɔn kɔyɛ ne wɔn atom sɛ ya twerɛtwerɛ bam ne nyinaa ka kɔ na sika bɔtene sika a na ka wɔn pɛ ɛde abɔ wɔn ɛho brɛ ne nyinaa na ɛka wɔn anya ɛnti ɛneɛ dɔm kumaa no wɔn nso so ɛde kɔ adu no bi abɔ wɔnom paa ɛnyɛ asɛm ketewa.

They accept that all other expenditures have been approved by Parliament. We must. Na ne nyinaa mu na wiase yɛ se wo ntumi wo nneɛma a wo se wo kɛhyerɛ nyɛ. Ken ne Nana Yaw Ofori-Atta wɔtoa ne nsɛm so na wɔyɛ no wɔkyerɛ sɛ wɔn mo kora NPP a bɛn yi kora sɛ yi anaasɛ NPP a Menyokwe wɔn mo bɛforo a bɛn nwa yi ɛka twitwiridie ne kyɛ sɛ neɛ nneɛma basabasa na kyɛ sɛ aban dadaa na ayɛ wɔn ankasa na wɔn atete ɔman no apansam no dada. Etu wohwɛ dum so sei a ne yɛwɔ mu yi a wɔse na ɛka ɛka paa na ɛda hɔ a na ɛsɛ sɛ wɔn NPP abɛn yi na ɛbɛyɛ a hwɛ kwan a wɔbɛfa so atua sɛdeɛ ɛyɛ Kekeli akyerɛkyerɛ mu no a enti wɔse saa ayi kwadu ɔmanfoɔ de rebɔ na ɛnɛ neɛ na Ken Ofori Atta wɔne na Akufo Addo aban wɔn ankasa recklessness na awie wɔn mu sɛ yie etu wɔn a financial recklessness ɛkyerɛ sɛ wɔn atete wɔn wɔn antoto wɔn ayi yie yɛ sikasɛm mu yie ɛna ama yɛawiewie sɛ wɔse nokorɛ biara nnim na abadadaa no Wɔtetew ɔman no pansam no kɔ ɛka a na ɛda hɔ kɔ a wɔamutua de bi nsɔve dum sɔ ne ade no kɔ. Wɔse na enya no bi nie. Honourable Co-Chairs, It is important to note that through our leadership and commitment to turn around the economy from its state in twenty sixteen, we made great strides and remarkable progress in the years before the pandemic and the records attest to this. The headline facts were.

Ɛnne a yɛkɔtiee yei yɛ Ghana fotosanfoɔ nimuonyamfoɔ Kenneth Ofori Attah ɛberɛ a wɔkɔpie mu wɔ Adhoc Committee no anim wɔ Mmarahyɛbadwa fie no ɛho nsɛm bi na yɛtie no anwummerɛ yi. Mmarahyɛbadwa mu nsɛm no deɛ ɛgu so a ɛrekɔ soɔ, ɛno nti yɛn nso yɛde yɛn ani adi akyire pa ara na yɛmma baako koraa ntɔ fam a yɛma mo nteɛ, ɛno ara na yɛgu so a yɛreyɛ ma moɔ no, ɛno nti fa w'adwenkyerɛ no kɔ so ara bra Sɛsi a ɔmo gu so ɔmo ka akanifori ateɛ gu so wesa brɔfo a wish me kɔntɔmmerɛ a wish me kɔntɔmmerɛ deɛ brɔfo ka deɛ ne ka nyɛ den biaa saa o bɛka na mmom na that apɔnkyerɛni bɛwuo no ɛna yɛbɛhu no tɛntɛn Adam asɔ mmorofi bɛdwo no ɛna kraman bɛnya ne dabrɛ enti brɔfo deɛ ɔbɛtumi aka no seesei na mmom ɔmo boaboa nsɛm no ano nyinaa wie na ɛkɔpue mu wɔ mmarahyɛ badwa fie a na yɛbɛhunu sɛ vote of census no ɛbɛba anaasɛ ɛmma so enti yɛde ani di akyire ɛba so a, ɛbɛma mo aso ate. Yɛmfiri mmarahyɛbadwam nsɛmnsɛm no mu na yɛmmɔ nwura nsɛm foforɔ mu, na saa berɛ yi yɛde yɛn ani rekɔpia mu wɔ Galamsey, Almighty Galamsey. Anwummerɛ yi, fa adwenkyerɛ no bra ate, na bɛspɛle Galamsey, na me a mete sɛ wospɛle Galamsey no, mehu sɛ wospɛle akyɛ paa. Anwummerɛ yi, bɛspɛle Galamsey, na mehwɛ Galamsey ɛwɔ kaseɛ yi soɔ. Na Strategic Thinkers Network Africa, Stranek Africa, wɔnom no no, Ekuo wei wɔn de asi wɔn ani so sɛ nneɛma bi a ɛrekɔ kyew wɔ ɔman mu no wɔn de wɔn ano bɛtum akasa ho sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi apɛ ne nu agu brɛ na nnɛ deɛ wɔn asɔ de agyina wɔn dua so sɛ akyire ben asɛm wɔn ka nyinaa ne sɛ ɛfam tuo a yɛmfa mmara kwan so ntuo a yɛfrɛ no galamsey no nokorɛ ni ɛbɔ man na adeɛ no ɛrekɔ nyaa sa kyekyedeɛ nanteɛ na kakra nkakra na akokɔde no musuo sɛ mpanifoɔ ampɛ poma ne nu agu brɛ anhu sɛne yɛbɛsi de afa a okwan biara so ɛbɛbɔ Ghana ɛma Ghana hwe fam sɛɛ pɔtee-m a wobɛdwene ho a wonte aseɛ. Sranak Afrikafoɔ ɛrekyerɛ mu sɛ, Ɛkame yɛn sɛ abɛn bi a wɔbɛba no, nea wɔka ara ne sɛ, Ae, ɛneɛ, ɛneɛ, ɛneɛ, Galamsey no, wɔbɛhwɛ no ako ate, wɔbɛhwɛ no atu aseɛ. NPP aban yi baeɛ yi, wɔn de asi wɔn ani so sɛ wɔbɛko atu aseɛ, nanso akɔsi sɛn? Adane ololom hee, nyɛ adeɛ a atumi akɔ soɔ. Wɔn ntumi mfɔfele wɔn promise no, ɛkame yɛn sɛ nea wɔka no nyinaa no, bɔhyɛ hunu. Bɔhyɛ nso so deɛ nipa deɛ wobɛtumi ahyehyɛ bi agu hɔ a, na mmom sɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ama aba mu no, ɛno ne asɛm no. Ɛno nti, ɛnnɛ yi Sranak Africa de to dwa kyerɛ mu sɛ, ɔko a aban de asi n'ani so a ɔpɛ sɛ ɔko tu galamsey ase no, ewiase dua koro agye mframa a, epɔn, ebebu. Wontumi mfa nsa baako nso so nkata Nyankopɔn ani. Enti kwan biara so no, wɔhwɛ deɛ wɔbɛtumi ayɛ aboa. Na ɛnnɛ yi, galamsey ko no, yɛn nyinaa yɛtumi de Matikura ako. Na adeɛ baako a wɔde ato dwa ne sɛ, wei no, yɛmfa Ɔkɔdeɛ Abrɛsiamu a wɔtua ne nsam mogya bum ani nko. Sɛ anka yɛbɛtwe ne nyansa akyekyedeɛ nanteɛ no, yɛmfa ɔko no nyɛ te sɛ deɛ ɛnnɛ yi yɛde mmirikatuo na ɛreyɔ no. Ɛno na ɛbɛtumi aboa ma yɛatumi atu aseɛ. Asɛm yi mu nkyerɛmu deɛ. Stranek Africa Executive Director yɛ Nii Tete Tete, wɔn na ɛte aseɛ paa. Kwan a wɔkyerɛ sɛ yɛmfa mmirika bu mu na ɛntumi mmoa ntu aseɛ no, wɔbɛtumi akyerɛ mu. Wɔpɛ nneɛma ɔdwo o. Yoo meda se bia bɔkɔ deɛ. Adom, ahwɛyie ne Nyankopɔn ahummɔborɔ nti yɛte ase, yɛ ho ɔden. Megye di sɛ wo nso wo saa. Nyame adom yɛ paa, aho yɛ papa. Stranek Africa, nea moka nyinaa ne sɛ Galamsey ko no asɛ ɛkɔ nyansa kyekyɛdiɛ nanteɛ ɛyɛ ayɛ bɔhyɛ bɔhyɛ kɛkɛ bɔhyɛ bɔhyɛ nso so deɛ amma mu ɛneɛ fa nyinam sɛ wanhyɛ enti nka mo se yɛn nyina mfa matiri kuro mbom na yɛmfa ɔkɔdeɛ brɛsi amoa a ɔtua ne nsa. Biribiara bɛn adi. Nanso ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ galamsey no rensɛe nneɛma. Hwɛ yɛn asase eh, hwɛ yɛn yɛn afuo, cocoa farmers, ɛnnɛ wɔretɔn wɔn cocoa farmers to wɔn cocoa farm to galamseyers for some coins. Apart from deɛ yɛnim sɛ aban kura mpo based on that no wɔn wɔn de Eh nka afoforɔ kɔ ma ɔmo kasa because ɔmo nim sɛ sɛ yɛ kokoo no yɛ tɔ ne nyinaa a yɛn ho yɛn ho bɛkyere yɛn apart from that no wo hwɛ yɛ yɛ pra river yɛ bring river eh sɛdeɛ adane yellow because of chemicals eh na to the extent sɛ eh eh Ghana water company koraa mpo ɔmo ntumi eh twe nsuo wɔ hɔ to to provide to provide to those communities and apart from that wo kae sɛ nsɛnkyerɛfoɔ koraa mpo ɔmo yɛ report sɛ woman bi ɛwɔ Odomase Ashanti region ɔkɔ ɔkɔɔ private ɔkɔɔ private no saa na ɔnim sɛ under the private no yɛ adigge pit wɔ hɔ ɔnti ɔtra so no ana adeɛ no buiɛ and she's dead these are the things na yɛka sɛ daabi yɛ yɛnhwɛ yie na yɛka sɛ oh yɛbɛsɔ wɔte galamsey nkɔfra ɔn bɛn mo benefit from galamsey and the fact sɛ because of that no ebi adwuma ni hɔ nti based on that yɛnkɔ dɛm no yɛ in the long run we will be hot as a country nti sɔnɛfo yɛtwerɛ krataa and we provided solutions sɛ yes one of the things yɛpɛ sɛ yɛnka ne sɛ yɛ must be 24

and the fact sɛ even yɛn aGhanafoɔ and residents of communities uh, that engage galamsey no, sɛ wohu yɔnko ɔyɛ galamsey a, ɛsɛ sɛ yɛka sɛ daabi, ase na esi, wei deɛ ɛn ɛmmoa yɛn, gyae saa because woyɛ saa paa deɛ ɛ ɛmmoa yɛn, that is one of the things we do to ensure sɛ the galamsey is a thing on the back. But you see, deɛ yɛ focal point ne sɛ ma yɛn concentrate on galamsey as just a short term period, but a long term period, te sɛ marathon, wonim sɛ yɛ sɛ sports

Wei a woka no wahu sɛ yɛ policy makers no they are to blame because me me yɛ ka akyire badu a meteɛ me me yɛ sɛntwerɛni me deɛ ne sɛ mɛka ho asɛ me na me kan wo nso so no wo deɛ ne sɛ wode ayi back ayi kasa bi bɛta akyire you are calling on on them sɛ ɔmbɛyɛ na woyɛ wei nyinaa na policy makers no sɛbe wɔn mo anyɛ hwee a wɔn mo na mmira ne sɛ wɔn sɛm Wɔn na ebetumi akɔmande. A Da biara yɛka sɛ saa galamsey no ko no, wode hyɛ ankorankoro bi nsa so wɔn nko a, obetumi ako. For instance, me, wode galamsey no hyɛ me nsa sɛ me nko a, one time for your mind yɔɔ. Because yɛwura, ɛyɛ just, just a click of a, a, a push. Ghana forces wɔ hɔ, police foɔ wɔ hɔ, security agencies ne wɔ hɔ. Ɛne na wo, wo, wo fa mmara bi ma na ketee

Nti ɛno na me ba na eh you have to you have to you interjected me yes that's it policy makers who has to ensure sɛ it is not just a matter of policy but they will walk the talk and ɛno na yɛka sɛ these are the things that ɔmu yɛ ɔmu yɛ policy it must not be a sprint but a marathon so that at least yɛ yɛ yɛ yɛ dan a ɛsɔre ɛhun sɛ oh yɛn nsuo no ɛyɛ clean yɛn nim sɛ yɛ koko yɛ koko farm no yɛ yɛ yantɔn ma galamseyers to the sense sɛ sisi ano o o o pɛ sɛ wotɔ ɛɛ chocolate ɛwɔ golden tree kura po from ɛɛ.

yɛ Owura eh, Nii Tete Tete. Ɔno na ɔyɛ eh, Stranec Africa Executive Director. Enti ɔko no abena Stranec sɛ woka ho bi. Obiara ka ho. Ah. Eh, ɔko no deɛ sɛ yɛn nyinaa nim sɛ obiara ka ho. Ayo. Na ne ntɛm soɔ ne sɛdeɛ wɔn ankasa aban no titiriw nhyehyɛeɛ ne nsɛm kaeɛ a na wɔnom ɛka de fa ne ko no ho no, mm. so wɔn de bɛyɛ adwuma no. Ɛne asɛm no. ne asɛm no. Yo, yɛntoa so ɛ! Yɛto asɛm no so de ama mo. Wogu so a woretie Anwummere Nnɔnsia Berɛ mu kaseɛ wɔ Accra one hundred point five, yɛne yɛn affiliate stations ahodoɔ, Information Centres nso ne ɛdodoɔ no ara nso asɔ kaseɛ no mu reto pete. Wɔn a ɛnim no yɛ wɔn a yɛnnim mo nyinaa ɛsiane sɛ kaseɛ no ne turo dodododododo no yɛse no wɔ ha de ma mo tie. Facebook Live Accra one hundred point five nso yɛretwa gu wɔ hɔnom. Kojo Nkrumah Adama Yɛto asɛm no so de ama mo na wɔtwe yɛ a ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ ɛneɛ aban nkontabufoɔ wɔde aba abɛto dwa neɛ nsɛm bebree no ara na ɛka ho na deɛ baako a na ɛneɛ ɛhia ɔmanfoɔ paa ɛyɛ sɛ minimum wage sɛ wayɛ adwuma nipa dasani sɔre anɔpa tan bag sɛn ne ho wɔn mu adeɛ akuma ne asɔ ne adeɛ nyinaa na wɔn de asɛe wɔn kɔn so wɔn rekɔ adwuma nyinaa ne ade no, da mu no bɛkɔ awieɛ, wɔse ɛnneɛ yɛ kyɛ sɛ akatua a ɛsɛ na ɛfata a aban no approve paa sɛ ɛsɛ sɛ wotua wɔ nipa dasani ka no, na nkane no ɛgyina thirteen point five three, saa mmerɛ yi deɛ wɔse wɔapagya mu akɔ akɔduru fourteen point eight eight Ghana cedis, ne nyinaa yɛ Ghana cedis asɛm. Ɛna meka yi na nsɛm yi ɛbɛtɔ odwa saa na ɛneɛ Ghana adwumayɛfoɔ bi yɛ nom so ohoo adabraka ɛfiri me tenten nyinaa minimum wage wɔ Ghana ha nyɛ ɛsisi berɛ a neɛ ɛkɔ so nyinaa Ghana ha nom sei wontumi nyɛ adwuma mmienu anaasɛ mmiɛnsa kyerɛ sɛ w'adwuma wura koraa hu sɛ woyɛ adwuma mmienu koraa ne ade koraa na n'ani bere wo na ɔsu gu ne yam saa adwuma a wɔde ama wo so no ara na woyɛ o but wo w'adwuma kakraa bi a woyɛ ebi koraa pɔn nan a na wokɔyɛ adwuma yi ɛnso still a na ɔpɛ sɛ ɔnya fault wɔ ho sane sɛ N'adwene nyinaa ayɛ no sɛ woyɛ adwuma mmienu deɛ ne deɛ no w'ani nkɔ wei na ɛnyɛ hwee nti ne wɔn yɛ no wɔn kyerɛ sɛ nti Ghana nnipa dodoɔ no ara yɛ adwuma baako nti sɛ minimum wage no sɛeɛ na moyɛ no sɛ neɛ akokɔdwo nso sɛeɛ ɛyɛ a na ɛha adwene paa na saa mmerɛ sɛdeɛ wɔ man yi sikasɛm paa asi afra pata sɛdeɛ nneɛma mu ayɛ den fa ngɔboɔ kɔ a na ɛkɔ nsoro ahyɛ nti adeɛ no yɛ to mu school fees ɛne ɛdan kakyɛ sɛ ɛne gyegye utilities nso de ne deɛ bɛbɔɔ mu mfimfini mu hɔ nom.

Pɛɛgen wɔ fifteen cedis anaa sɛ neɛ twenty cedis bi koraa yi. Wɔman mu nneɛma ayɛ den, biribiara mu ayɛ den, inflation si a ɛtwa mu hundred percent, ɛsom so a wɔse forty percent ne yɛse yɛnfii mu a na wokɔ akɔto mu a na sika kumaa bi one cedi koraa sɛ ɛnnu one cedi fifty pesos koraa na wɔyɛ na wɔkyɛ sɛ oo wei deɛ moanyɛ adeɛ kɔ ara na wɔde blame no bi nso koraa ɛmma wɔn mpaninfoɔ a ɛne aban no kɔhyiaeɛ ɛsii saa gyinaeɛ wei sɛ modeɛ dabiara mokɔ ara sɛ moduru a na wɔahu biribi agu mo ani so sɛ deɛ Yɛde tumi hyɛ mo nsa sɛ monkɔ na monkɔka bi ma yɛn, na moakɔ akɔyɛ no pasaa saa nti, ɔmanfoɔ no bi ani abere paa. Nsɛm a wɔn ne nsɛmtwerɛfoɔ kaeɛ paa, na gye sɛ wo ara wote bi wɔ w'asom. 1.6 160 cedi bi ɛne ɛsɛ ɛsɛ sɛ obi sɛ yaa ntu nfɛ nyɛ hwee ɛɛ 1.6 na etua mi efi sɛ meyɛ 6 80 cedis nti woyɛ 6 80 cedis a month na ɔbɛma wo 2 day 6 hwɛ metumi yɛ adwuma 6.2

I spend about thousand Ghana to fill it because it can't take me in and out so in a week I spend thousand on the fuel.
Ah, show sɛdeɛ asi atoto nneɛma mu pa hmm. nti wei ɛyɛ eh, wɔ ɔmanfoɔ no bi ghana adwumayɛfoɔ no bi a eh, akra kaseɛ yɛbɔ mmɔden ano ɔmo kasa na ɔmo kyerɛm sɛ wei paa deɛ nkukuru maalam saa minimum wage wei paa deɛ nkukuru maalam wɔn antom koraa mu sɛ nka ɛyɛ koraa Anwummerɛ nnɔnsia berɛ mu kaseɛbɔ, w'adwenkyerɛ rehwie bra, mesrɛ wo ada nnɛ, Kofi ne afiafoɔ, motra ase paa, na moamfa mo adwenkyerɛ amma, mɛdi mo ho yea papaapa. Woyɛ Kofi, woyɛ afia, na nnɛ yɛ fiada, woamfa w'adwenkyerɛ amma kaseɛ yi so a, mɛdi wo ho yea papaapa. Bue wo fon no seesei ara, Accra hundred point five FM, Facebook Live. Enti Abena ho ayɛ fɛ nti monhu? Kwaso de hye kronkron, ne ho ayɛ fɛ a, ɛnna bɛhwɛ ahim wɔ tire paa Abena ahim, as wɔkan ateasefoɔ aduonu nan no, wɔkan wɔn ho. Abɔfo ateasefo aduonu no bɛha bere abotiri na bɛka ho asɛm ma me. Ɛnneɛ na moreyɛ yi. Accra, hundred point five FM, Bogyaeɛ. Yɛn mo nwura nsɛm foforɔ mu na abusua yɛda sɔde yɛ kutukuum Concerned Lotto Agents Association of Ghana wɔ mo bufuo afuo no kyɛ nkuro yi na asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ hwɛ baabi a woyɛ nnua no yɛntwa ɛna sɛbe baabi adeɛ no da nso woamfa nto hɔ a ɛpɔ tim ɛbɛtɔ fam Nea wɔka nyinaa ne sɛ Kami ayɛ sɛ aban wei. Wɔne ne National Lottery foɔ no, wɔn atu wɔn ani asi private lotto agents no so dodo. Wɔn ani di wɔn akyi dodo. Biribi a wɔbɛyɛ biara no, wɔmpɛ sɛ wɔsɛe no. Wɔdwene ho a wɔnte aseɛ. Na ano yɛ da, ɛna concerned lotto agents foɔ ne akuakuo a ɛkeka ho nyinaa kɔtwa hyia mu wɔ Nat Hall. Wɔde wɔn anodisɛm kɔtoo dwa kyerɛɛ mu sɛ, National Lottery foɔ ɛyɛ Director General Boys Yabrɛ me a me sa me awuku me ka po ɔyɛ yɛ nneɛma bi wɔ kurom ha ɔyere ho a ɔnte aseɛ Assemblies of God nipa paa nyame nipa paa o sa me yɛ yɛ nneɛma bi a wɔn dwene ho wɔn nte aseɛ ɛsan so wɔn se wɔn private lotto foɔ no wɔn adwumayɛfoɔ a wɔn twerɛtwerɛ lotto no a yɛfrɛ wɔn lotto writers no commission na wɔn de ma wɔn no wɔn 30 percent no wɔn nte so mfa mmra twenty percent na wɔn ne national lottery foɔ deɛ no nyinaa wɔn mmɛgyina one scale a na sɛbe ɛnsoro dede ba na ɛnsoro kɔkɔ ba adɛn ɛwɔm sɛ wɔn nyinaa yɛ korɔbɔfoɔ ba but ɛsono obiara ne ne ba enti sɛ private lotto foɔ nso wɔn deɛ wɔn deɛ wɔn bɛkɔ thirty percent a na sɛ mo deɛ mo se mo bɛtua twenty a adɛn ti na kyenkyenankye wɔn mfa wɔn deɛ mmra thirty wɔn kɔ ka ho asɛm no ɛho asɛm no nkɔ gu yɛ wɔn gu so akurukyerɛ nkrataa de akɔgu wɔn anim a wɔn dosodoso mu fiifii mu awa mu sɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛpa asɛm no ne agu brɛ ɛno nkwa nkɔdae na sɛbe ɛtwe wo nnuruyɛ a yɛpere no da nta. Asɛm wei nya nkwa guiɛ no, ɛnnɛ yi video bi rekɔ viral a mfonin bi redi atenantwie wɔ ɔman yi mu a ne nyinaa ne sɛ yɛse ama saman mpɔtam hɔnom deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa na ano ada. Lotto writers no, lotto kiosk no, tititi mu retrɔtrɔ mu lotos no, National Security Operatives bi a Max hyehyɛ wɔn anim bra Facebook Live Accra 100.5 yɛtu mmara ne akyerɛkyerɛ ewiase adanseɛ nti ne aguma boa so nkronsu a yɛhua hwɛ bra bɛhwɛ Facebook Live Accra 100.5 hwɛ National Security Operatives ɛna wɔn gyinagyina lotto class no a hwɛ hwɛ ɛna wɔbu no no hwɛ hwɛ ɛyim a na adɛn Na dɛn na nkurɔfoɔ yɛ adwuma kakra sɛ ɛbɛyɛ wɔn nsa bɛkɔ wɔn ano, na wɔbubu wɔn ayi agu wɔn lotto kiosk gu. Ɛno nti, National Operatives no bi no, ɛno no, ɛna wɔahyɛ Max a wɔbubu nkurɔfoɔ lotto kiosk gu fam no. Na ɛno na Concerned Lotto Agents Association of Ghana mpanimfoɔ de abɛto dwa akyerɛ sɛ ewiase ɛka ne ntua no account. Sɛbe ahwene nya nso a na ani anya. Na sɛbe sɛ wɔn ayɛ mpaninfoɔ a wɔti berɛ kɛsɛ a wɔn butu adwumakuo yi ano no, wɔn nyɛ wɔn ho dufrani mmɛsi kurotia mmɛgye bɔdeɛ abɛtemɛbɛtem mma botokura mmɛfa nkɔdi. Wɔ berɛ a wɔyɛ pɔmpɔfe koro a yɛnwene nam so a wɔbɛtena ase a yɛnhwɛ hann na wɔbɛbubu wɔn members no tɔ kiosk agu fam just like that no deɛ a wɔntena ase mpene ma saa adeɛ wei nkɔ so. Enti ɛnnora da putupuru nhyiamu a wɔfrɛeɛ Executive Secretary a ɔda Concerned Lotto Agents Association of Ghana ano hɔ, Owura Kwaku Duah Tawia ne bo fuw afuw no kyɛɛ kuro yi. Wɔn no yɛ akutu kum na ti kwapa na wɔkyerɛ sɛ who born dog? Sɛ wobetumi akɔte abrankam akɔsi nnipa so akɔgugu wɔn lotto kiosk aguo na sɛbe mokɔeɛ no na nka rioters no bi tete wɔn kiosk no mu a nka deɛn na ɛbɛsi? AK 47 ammunition interballistic missile na ɛkura moɔ. Hwɛ wei deɛ na ɛgu on Facebook live, National Security Operative Ɛna wɔgyina hɔ no, hwɛ, hwɛ, wɔbɛbu agu. Kwaku Duatawia, Executive Secretary of CLAG se, Asɛm wei, wɔdwene ho a wɔnte aseɛ, yika mfantom. Na nea ɛne mu ye ara no, wɔntena ase nyɛ nhwɛha mma saa adeɛ wei nkɔ so. Ɔkwan a wɔfaa so kyerɛkyerɛɛ no saa nsɛm no mu no deɛ, wo deɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie sɛdeɛ wɔsi kaa no. Yɛfrɛ mo ha anɔpa yi a, ɛyɛ asɛm kakra a ɛwɔ National Lotteries ne Private Lotto Operators yɛn ntam. Na nsɛm bi akɔ so kakra a ɛmmoae. Yɛne wɔn ahyia kwan bebree so. Na ɛna ano yɛ yi na wɔde biribi baa sɛ ɛɛ wɔn ɛkɔ operation. Na yɛhunu sɛ wɔn afa security agents, national security foɔ a wɔn hyɛ ataareɛ a wɔde mask akatakata wɔn anim. Wɔpam nkurɔfoɔ firi kiosk mu kyekyere wɔn, bubu kiosk, lotto kiosk ne ade. Ɛyɛ yɛn nwanwa bebree sɛ National Lotteries reyɛ saa ade yi, ɛfiri sɛ yɛne wɔn ahyia adi nkɔmmɔ a yɛnim sɛ saa mmerɛ yi a yɛ practice democracy, asomdwoeɛ wɔ ɔman mu no, saa adeɛ nka ɛma na wɔyɛ. Yɛne wɔn akasa. Na deɛ wɔn yɛ yi yɛn nte aseɛ no yadwen yɛ yɛ sɛ ɛɛ me nim sɛ commission na yɛne wɔn ka ho asɛm no na deɛ abufuo ama wɔn anaa sɛ yɛnya ne nteɛ so so sɛ wɔn anya foreigner bi a wɔn pɛ sɛ wɔn de national lotteries ɛma no nti bi a ho adwuma na wɔn yɛ yɛntumi nte aseɛ no mo a mo hwɛ a na mo bɛhu sɛ nipa a obi nte lotto kiosk mu nipa obi a nte mu o ɛyi no kura ne nyinaa ama. na wohwɛ sɛ ɛɛ polisifoɔ asɛ national security kura tuo ak forty seven na ɔde bubu sɛ ɔkɔtoo nipa no wɔ mu a nka yɛn fa nsɛ dɛn na ebesi nti yɛbɔ aban amaneɛ sɛ ɛyɛ nwanwa sɛ nana adoda nkɔ akufo ado na wɔn yɛ president of ghana na ɔyɛ human rights activist na wɔhwɛ supervise sɛ saa adeɛ nkɔ so wɔ ɔman mu. Ɛne a mote yi akyinnye biara nni ho sɛ Executive Secretary ɔda Clag Concerned Lotto Agents Association of Ghana no, Owura Kwaku Duah Tawia na anodisɛm no no. Ɛno akyi na ɔde to dwa kyerɛ mu sɛ, Sɛ wiase wo nya aboa nanse ne wanku no, ɔbɛdane kyɛmfo abɛkaw, ɛna sɛbi dua nanse adi awuo nso nteku ma wɔntena ase yɛ ntonko. So wɔn nso wɔbɛtena ase ayɛ hwɛn a saa adeɛ wei wɔkyekyere soboɔ ne kufuo sɛ bɛyi kuku a na wɔde kɔpo yɛ wɔn ne kɔhwe NPP aban no apampam ne ɔmanpanyin Akufo Addo so wɔtena ase ayɛ hwɛ hann ma sɛbe saa nneyɛfo ne yɛtantan wei akɔ soɔ so wɔn nso wɔbɛtena ase akɔ ma no ato nsa apuru di a ɛmmoa wɔn members no they will fight to the last blood of their blood to the last drop of their blood ne wɔn bɛyɛ biawadeɛ hunu wɔn bɛyɛ ɛne sɛ radio station sɛ wɔ Ghana nyina na wɔn bɛkyiri akɔ hɔnom na wɔn akɔ wɔn asɛm na Ghana foɔ ahunu sɛ ampa wɔn a wɔboro a sɛbe ɔnni bi asɛm wɔn bɛkɔ na radio stations aka bi ama wɔn sɛ sɛ adwuma a wɔyɛ no ɛnna fam saa o. Na ɔnwontobi bi bɛkaa n'asɛm sɛ wiase obi bi ne aboa bobɔ nnua a nka abɛpɛ kuma bi ama no sane sɛ adwuma a wɔyɛ no yɛ owuo adwuma sɛ wɔbɛtena National Lottery hɔ Wa accuse board no ne management no sɛ mo na mo hyɛ kyerɛ a mo yɛ saa. Ɛna NPP aban da biara mo bɛ biara mo titiri pa private lotto foɔ, wɔn nso wɔn ntra ase nyɛ hwɛ hann. Mo yɛ a, wɔn na wɔn de bɛ fe so, mo de si a, wɔn bɛ twa ne sɛ hu. Ɛyɛ very bad, adeɛ wei ɛtɔ, ɛkɔ internet no so a, ɛyɛ disgrace to our own nation, sɛ obi te lotto kiosk mu kɛkɛ, ne afa tuo, ne afa dɔm, ne ɔhyɛ mask wɔ ne, n'anim, sɛ ɔyɛ krɔnfo, sɛ ɔyɛ deɛn, obi ntumi nhu, unidentified person, Okuta tuo AK 47. Seesei wohwɛ deɛ inflation aduru a, yɛsɔ ano a ɛnyɛ yie. Kɔ ara na ɛkɔ n'anim. Ɛɛm, wotɔn adeɛ a, yɛntɔ. Agents ne writers yi kakrakakra a wɔreyɛ nso a, yɛntie. Yɛne National Lotteries atena ase akasa sɛ momma writers no ntwea sika kakrakakra a wɔn nso agye atom. Na yɛnhu deɛ nti a wɔyɛ saa adeɛ wei sei. Wɔne, wɔne National Lotteries mpanimfoɔ no, board no nkasa Amyaw saa ara na ɔbɛyɛɛ yɛ a yɛne no twee yɛ a aberanteɛ kumaa yi nso baeɛ yi, ɔno nso ne deɛ koraa dɛm sɛ ɛɛ yɛka a ɛnyɛ yie. Yɛntena ase mma saa adeɛ yi nkɔ so. Yɛntena ase mma saa adeɛ yi nkɔ so. The sleeping dog is lying down. The dog is fast asleep. Sɛ yɛ ɔpɛ sɛ yɛ wake no up deɛ a, yɛbɛ move all round this country. Woanhwɛ a demonstration mmam but aban no ho bɛhyehyem.
Wala tala, Ewiase sɛ hwerɛma ɛda a ɛde wɔ ne wura no nsɛm no na wate no, ewiase obi nsi turo do mma toa, na ɛno akyi victim baako a ɛnnɛ wɔn kɔbubuu ne kiosk no guiɛ na wɔne n'ani ho hantwew kasa kyerɛ awerɛhoɔ a wɔfaa muo, wase still no shaking adwuma no deɛ ɔgu so a wɔreyɔ na wɔdwene ho a wɔnte aseɛ sɛ wɔbɛyɛɛ saa, yɛnkɔtie sɛdeɛ ɔsi kasaeɛ. Asuo Amasama,

gidigidi na wɔn tu wɔ ɛno mu gidigidi na wɔn kɔ yɛ na wɔn si wɔn ba biam ɛyɛ adwuma a wɔn ati akɔ ɛɛ wɔn ba yɛ na wɔn si wɔn firi enɛli na ɛba yɛ na mi si adɛn na mi si nipa mi yɛ adwuma ma no wɔ register na mi si wɔ register mi yɛ adwuma ma mi yɛ adwuma ma ɛɛ wɔn a wɔn si mi si diblo mi si diblo wɔn mi bi mi pepa no mu wɔn fa pepa no ma mi kora na mi hwɛ mu sa wɔn si dabi wɔn fa ma mi diblo no ɔhyɛ ɛɛ hope. Ba eh hope no a register na jubilo ahyɛ nase me me koa na me me yam hyehye me na.
Ɛne a mote yie yi victim baako a ɛnɛ yi na ɛnde yɛkɔbubu ne kiosk yi guiɛ na n'ani ho antwe wɔɔka n'akosɛm no ɛno na wɔkyerɛkyerɛ mu a ɔsosoyɛde ato anim enti ne nyinaa tɔ fa bom no Klage Concern Lotto Agents Association of Ghana sɛ nea asie no wɔn ani nye ho nti sɛ National Lottery foɔ mo tie yɛn a Owura Samia Oku me kapo DJ wobɛyɛ DJ koraa womfrɛɛ me da Wo so nipa paa ne me. Kwabena Badu, wo werɛ afi me anaa? Monhwɛ na monyɛ deɛ ɛsɛ fata sɛ ɛbɛyɛ a asomdwoeɛ bɛma ne home no so wɔ ɔman mu berɛ a nnwuma ne adeɛ bebree agu a nipa apɛ adwuma yɛ a wɔnom nnya bi nyɛ no. Ɛho nsɛm no nyinaa ɛna Executive Director Kwaku Tewia wɔde ato dwa no. Yɛntoa kaseɛbɔ no so. Yɛde kaseɛ no kɔ akɔpie mu wɔ Frao mantam mu, North Dayi mansini no mu pɛɛ na yɛkɔ akɔgyina yi. Na ɛnneɛ apolisifoɔ asɔ shop eh, store keeper, wɔno na ɛhyɛ store adan a kyɛ sɛ nnuane a wɔnom de ma Sɔvi Technical and Vocational Senior High School no adesuafoɔ a ɛwɔ hɔnom, nnuane a aban de ma wɔn sɛdeɛ ɛnneɛ ayi pantryfoɔ nso nka wɔnnoa ma wɔn no, na kyerɛ sɛ store eh, keeper no Watumi afa kwati kwan so ɛne ɔne taxi driver korɔmfoɔ baako a ɔne no di dwuma na ɛneɛ yɛse hundred days for the thief my one day for the master eti saa mmerɛ deɛ ɛneɛ wɔn asɔ ne mu sɛ yɛ akua a wɔwɔ apolisifoɔ nsam ne nyinaa mu na nsɛm no ɛbɛtɔ dwa no akra ka se yɛbɔɔ mmɔden a yɛne Rev. Rev. Father Jerry Anku twetwee nkɔmmɔ wɔno na ɛyɛ principal wɔ daa sukuu no ano nsɛm sei na wɔde ato yɛn anim. It is true the police are doing making their investigations

Tomiri kasa sia na bra Facebook live bra yɛkɔ twa kaseɛ no kɔn na awerɛhosɛm a asie ne sɛ akɔnɔ akonwa bi a wadi mfinhyia du mmiɛnsa 13 year old JHS two people tietietie akwadaa no gyina JHS two ne din deɛ yɛamfa amma ɔkɔ sukuu na sɛsi a mekasa wokɔ pie mu ase fosu St Francis Xavier Hospital a ɛhɔ na akwadaa no da kwadwo fa mfoɔni nto so asɛm yɛ awerɛho papaapa na deɛ ɛsi yɛ nyinaa ne sɛ ɔmaame abɔ amanneɛ sɛ akwadaa no no ɔprɛprɛ Wɔse ne wɔɔprapra wɔ wɔn compound anɔpa bɛyɛ sɛ nɔnnan abapa ho sima aduonu mu, 4:50 AM. Na anɔpa yi ara o, sɛnsa akwadaa no efie adwuma a yɛakyekyɛ no ɔno no ne deɛ a wɔyɛ no no wɔprapra. Na wɔse wɔɔprapra no deɛ wɔn bɛte ara ne sɛ akwadaa no akeka mu. Wɔn kɔɔyɛ akwadaa yi kokoam a, wɔpagya n'ani a wɔse maa abaa no na ɛda hɔ no, na se ah abaa bɛn? Saa nipa bɔneni bi na ɛde abaa bɛhwe akwadaa no tirim sɛ bim! Ɛ! Nnipa nnipabɔnefoɔ, mo a mosɔre anɔpa prapra ahomakye wɔ fie no, ɛyɛ a monyɛ ahwɛyie. Ebi na ɛresie yi. Yɛse nnipabɔneni no de aba akɔhwe akwadaa no ne kɔn akyi oo, ɛma wakɔ koom a, asɛm yi awerɛhoɔ asɛm pa ara. Na saa akwadaa korɔ yi ara, yɛse bɛyɛ sɛ bosome nan a atwam nie, wɔn kidnapee akwadaa no kɔsiee baabi ma nnipabɔnefoɔ no demandee ten thousand cedis firii awofoɔ no hɔ. Ɛ! Nsɛm asisi. Weinom akɔfa ɔhaw, ateepoe, osuro, panic and fear de aba abusua no so paa nti maame no sɛ anianom yi a wɔn hia protection anyɛ saa deɛ a wɔn ani atutu aka wɔn nsam. Anɔpa no wɔn akyi bɛyɛ five ten. no na yɛn nyinaa mi na wɔn sɔre wɔn obi kɔ sukuu nti na wɔn sɔre nti ɔno no pɛ na wɔn firi mu sɛ ne nua mmienu firi pɔɔkye hɔ adi mi ka maa daa maa nam sɛ adan wɔn sɛ yɛn nua no akɔla bi sɛ ɛna wɔn si mo fɛ daa mmra na wɔn di nkɔ kɔ fam papa baayɛ nti wɔn papa baayɛ na wɔn akɔla bi sɛ wɔn ti mi nsɛ nsuo ma no nti mi sɛ nsuo baayɛ di nsuo no gu ne so ansa wɔpagya ne ti nti wɔpagya ne ti na ɔka sɛ daa abaa na ɛda hɔ na mi sɛ adan abaa bɛn. Nea na yenim nea ayɛ no, na mise abaa bɛn? Ɛna ɔse obi de abaa bɔ me kɔn akyi na ɔfaa ase nti abaa na ɛda hɔ. Nti yɛhwɛe na agye sɛ egya me ma mede agu me fie a meresɔ no. Egya no bi na onipa ko no kɔyiyi a ɔde bɔɔ ne kɔn akyi. Nti ebinom tete kakra na me wura se wɔfa akyire akɔhwɛ se baabi a wɔfaeɛ. Nti ɔduu hɔ na ɔhuu sɛ gye sɛ wohwɛ a ɔse ɛwɔ baabi na ayɛ sɛ nea wɔn ahye da adɔ hɔ no, agye sɛ wɔn dɔɔso. Deɛ me mensusuiɛ ne sɛ nka wɔbɛma polisfoɔ abɛyɛ police patrols wɔ hɔ. Ɛne a motiee akwadaa no maame ahupopoɔ na abɔɔ mo no, ɛno akyi adehye a wɔtete mpɔtam hɔ residents no, wɔn nso kyɛ saa ohuu.